Ehem, my brothers and sisters, una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your ogbonge presenter for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, una no forget to hit the subscribe button so that anytime wey I still load any new video, you will be the first person to see the video for your anything wey you take dey watch me so make i tell us wetin we get for today so my topic for today na be say if you see police and he ask you your document you forget to carry your document follow body or you no wan bring am come out wetin be the thing wey go happen at the end now i wan explain to us Na be the thing wey we wan talk for today. So for anybody wey you know say e no dey any EU wey dem dey call Schengen nation, na dem be twenty seven for number. So regardless of the the colour wey you dey, the colour wey you of your skin and anywhere you for come from, so you must carry your document follow body. Whether na original o or no original weda na passport o or your permit to stay any of dem you must carry one of dem for your body for for identification na im make dem dey stop us dey check weda de person dey regular or not den if you be tourist and you you come visit italy they just do normal check they ask you for your document all you need to do na to show your passport to them with where the visa dey and where the stamp of entry dey where they for do the police check for border for any of the shege nation na that one they wan just see if you be tourist but if you come be any citizen of any other country but you don stay here for long you don get permit to stay all you need to do you carry your photocopy alongside with you or any other resident or passport you still carry alongside with you for identification so if you get all this document for identification You no get any problem but if police come ask you wey wey your document wey documento wetin be the things wey you know say the police dey talk na I wan tell you so if police dey ask for document and the things wey police wan know na valid resident permit wey dem dey call permit of stay or you get any receipt for renewal of your permit of stay or you get passport or you get any uniform stamp on your passport for your travelling document or you still get wetin dem dey call declaration of present in Italy for less than three months or after the appropriate check wey di wey dem dey do because if you get dis um declaration of present in Italy wit a visa from di police station stating dat stating di reason of your stay less dan three months so afta dis appropriate check has been done and if you did not also belongs to any of di European Union wey I first tok so for dis regular checking wey police dey do so you are entitled to present any of dis documents wey I tok so weda your passport or you get permit of stay or you also get wetin dem call the receipt or retributor wey you take put your permit of stay for renew of your permit of your resident permit or you also get any uniform stamp on your passport or other traveling document on the border police certifying your stay less than three months. If you still get that one, dem still fit um regard am as a valid permit of stay. If you no still get dat one or you still get declaration of present in Italy wey I first talk just now with a a visa from the police station for the reason of your stay less than three months. After you don show all these things, Any of them is valid for document wey you know say dem dey accept from you. But if you no get any of this, you no carry them along with you, police come ask you, you no get anything to show. Wetin be the things wey you go face? Na I wan tell us so because of say according to the Penalty law wey dey Italy for Codice Penale wey dem dey tok for Article six hundred and fifty one wey tok say if anyone is is being asked by a public official for dis exercise of normal function so and you refuse to indicate for on your personal identity or to state or any personal quality, di pesin can be arrested for one month up to a year or e go pay a fine from two hundred and six euro to two thousand euro. So you no see sey di moni big well well. So failure to present your passport or any oda document for identification for a resident permit mention above wey I first still talk so, so di pesin can face up to a year imprisonment or e go pay two thousand euro for di tins wey e know sey e just fit sey e no dey important. I wan make I use dis one take tell us sey dis document wey dem dey carry along side wit you, make you no loss di original, you fit carry photocopy follow body so dat you go get identification follow body. Bicos of sey We wey no dey carry document follow body so, if dem control us under normal control, di pesin fit face or I fit face dis charges wey I first tok so, a year up to about two thousand euro for fine wey dem go take charge anybody wey wey dem find guilty of dis particular um um sing wey I don still talk so. Den concerning our brothers wey you know sey you still dey waka for road, you dey sell for street, you no get wey dem dey call VAT or partital IVA. De police is e can also entitled to give you a fine up to about five thousand euro for dis siphoning de economy wey you no dey pay tax for de country wey you dey. So, in case if police see you or any agent of security see you, dem give you fan because of sey you dey do shoroty or you dey sell for street, no sey dat police wicked because of sey I be black or because of sey I be dis or I be dat. Law talk sey if you no dey dey pay tax for dat country wey you dey, you no register wetin you dey do because of sey shoroty na begging and um most of us know say Soroti na begging. So if you dey do am, make sure say you you be dey very very careful because dem fit give you fan up to about five thousand euro motor. Na im make am say I dey use this opportunity make I still take dey tell my viewers say make dem try make dem still look for things wey dem do wey dem fit take get work and at di end of di day if dem no still get work make sure say dem still later still ask government make dem still look for work for dem like central per impiego dey or oda agency wey dem for still dey find work still dey or some school wey you go fit still go wey you go fit still learn skill work, wey you go fit still start to dey do something. Because of sey document dey very important, if you no get document, you no fit go school. So, na im I know sey na im make some pipu still dey do dis sototie. Na im make me say make I still use dis law wey e still carry whole sorotitions now say make i seek first see come drop am eh, for this video and some of us wey no still dey like to bring document alongside with us or wey no dey like to show police the document because if you no show police or lack of showing passport or any other resident permit to the uh, security agent so the person is also can be fan or e can be sanction up to about a year imprisonment or e go pay up to two thousand euro so those things e dey very very important because law talk say e say if you know say You no carry document follow body, the police catch you. For further verification, police fit carry you go their office. You go go do this uh, uh, fingerprint wey you go take know whether na na you or you get document or not. So if you no get document, so they fit charge you or they fit give you follow the via wey dem dey call uh, this uh, uh, you are you are advised to leave the country document so so if they give you such document so they give you time wey you take leave that particular country so regardless of any reason wey you take dey eh, waka for road and if police stop you make sure say you also collaborate make you give them document because they, if you give them document and they see say doubt dey the document they can also carry you go their police station for photo dactyloscopic wey dem dey call fingerprint so those things wey dey wey dem do so na for further verification So now I say make I come tell my viewers for all these things wey e dey law because this law wey I dey talk so not be me just carry your right hand because e dey Italian law because all this Italian law wey I dey talk so many of us no know na make us dey bring am come so for codice penale for article 651 e dey say if you no show police or you resist the police because of say you no wan bring the document come out dem fit give you fine from 206 or you go say one month imprisonment or if you see by yourself see check this uh, article 4 for comma 2 for this uh, tooks

or you go pay 2000 euro so if you wan still check other article 6 for testo unico for immigrazione you fit still check am so everything wey i dey talk so e still dey there so more and not forget to subscribe to my first aid immigrant solution so that anytime wey i still come i still come give us the latest informate wey still dey because this one e sour well well I know say many people go ask me question so if you know say you wan still ask question just drop your comment below this video so that anytime wey I take read the comment I'll still reply you according to wetin the law talk so more I not forget I still remain your humble presenter Anthony your first aid immigrant solution bye.